Sicun tu hi live ka van thlah ṭhai hnik i aa tuzan cu live bak in ka van chiah i ka ua ṭha dek ma.

YouTube lei a rak i live ngam a ka van zoh ta lai cikhat te. Mah dih cun tuzan i kan biaruah dingmi top topic cungah kan van lut lai. Chikkhat te YouTube lei kha ka van zoh ta lai. YouTube lei zongah ngah cang caah kan tutan i ka screen ah nan van hmuh bantukin tutan ah cun Russia le Ukraine kong kha i ruah ding kan si i hi video hi live na zoh si ahcun Share kha rak ka bawm law macet a hnuah na vun zoh tik te zongah share khawh peng a si timi te kha pakhat ah van chim ka duh. Cu lawng si loin hika ka keimah pumpak page te he Mindquake Podcast ka ti i mah te he share nak zong khan ta ke share video vialte share pinak khan page te zong like follow YouTube zong khan subscribe tuahnak khan thazaang rak ka peo timi kha vun sawm kan duh hna i A si ahcun tuzan kan biaruahnak hi keimah atu ka podcast ka thawk hnu hin aa tam bik aa tam nawn i ka chim cemmi video ah ai telmi si. Tuzan kan topic hi ti. Mah caah cun keimah pumpak zong nih ka si khawh chung khan hi kong hi cu aa kei thawngpang tete zong ka ngai. Mah cun an catialmi te pawl catialmi te pawl zong kha tampi ka rel i aa Mah caah cun hi kong hi tampi ka chim tawnnak kha si. Le Ukraine le Russia buainak cu kan theih cio bantukin kum thonghnih le kum kul le kum hnih khan a donghnak bik ka ti. Mah khan ai thawkmi si February thla tein a hlanlio an tuanbia kha cu a hlanlio video ka chiahnak zongah khan rak zoh ṭhan te hna u law ka Facebook zong ah siseh ka YouTube zong ah khan va kal ṭhan te ulaw ka chimmi pawl kha nan ngeih khawh dih vial nan ngeih khawh dih ko lai zeitindah ai thawk ning si hei ti phunphai daihnak kong lawng kha tampi ka rak chimmi um mah ka rak chimmi chungah a donghnak bik video le bang ah khan cun president Russia le Ukraine buainak hi Russia le Ukraine si ti lo Trump le Putin te Russia president buainak a si cang ti zong khan tlangtar khan ka rak chimnak video zong kha a um lai. Theih ṭha ngai seh tiah ka ruah i rak zoh tiah mah le mah chimmi i fak pun khin seh i si. Asinain theih ṭha seh va zoh te u law. peh tawn tete hin hihi kong hi cu tampi ka chimmi um caah tuzaan zong van peh ka duh a ruang cu kan theih cio bantukin hihi kong ka rak chim ka ahkhan update tete um poh ahkhin ka rak chim tawn si ca tutan zong hi update ka um caah atu ahhin ka van rat ṭhannak si i Tuan ah ka chim bantukin hi Facebook page hi uh, like, share, follow rak tuah law mah cu lawng si loin YouTube ah subscribe rak tuah hrimhrim te timi te zong kha uh, van sawm kan duh hna. Siah cun Ukraine le Russia uh, buainak ah atu hi zei dirhmun dah an phak cang timi kha biahalnak pakhatnak bik si. Russia le Ukraine buainak ah hin uh, Hodah a tuar deuh timi, a hodah a sung deuh timi hi biahalnak a si chih. Cu nakin a biapi cemmi cu a dong lai maw? Mihi raldohnak hi a dong taktak lai maw timi kha a si. Mah caah tuzan caan zongah hin khoika dirhmun dah an phak cang le zei bantuk lam dah an kal timi kha thawngpang chim si lo khan Ka rak chim ciami kong chung zong siseh, mah cun a thil a kal ning dan te pawl, ka hmuh dan te pawl kha tuzaan cu ka van chim duh deuhmi kha a si. Cucaah atu ah Ukraine le Russia kong hi zeidah zei dirhmun dah an phak cang timi kha biahalnak pakhatnak bik kha leh khawh van i zuam usihlaw, A tuanbia kha a tawinak te khan thil a cangmi kha tlawmpal te van chim ṭhan a hlan lio video hna nan zoh huam lo sual a ti. Russia nih Ukraine a tuknak hi kum thum a si cang ti. Atu tampuainak kong a mu. Kum thum leng a si cang. February thla kum thong kum kul le kum hnih khan rak tuk cangmi si. Mah si tikah zei Tuning tehin cun Russia nih hin report kim nih an ṭialmi cu Russia nih Ukraine ram khi za ah pakul khi cu a lak cang ti kha a si. Kuni percent te zatuak kul khi cu Russia nih khan hmunhma a lak khawh cang. Mah kha chung mi cungah hin US million te million pakhat leng hi deng hi a thimi le aa khawng dengmi an si cang. Matu chungah million Ukraine mi Russia nih Ukraine va doh mi si tikah Ukraine mi kha tuar mi doh mi an si. Ukraine mipi hna te sualnak ngei lo mipi hna million pasarih deng mah hihi refugee kan ti ko lai cu mah cun khi umnak ngei loin a fakvaimi ramdang ah hin a pemmi le umnak ngei loin a ummi hi million pasarih deng a si. Million pasarih cu a tam taktak kha si. Million pasarih hi zatlawn a tam ti vial ahcun Ukraine khi an rampi an milu dihlak ah million sawmli hmanh an tling lo. Sawmthum le panga in sawmli karlak an si ti si. Sawmthum le pasarih hrawnghrang si lai cu. I Milian pasarih, hmakhat chung ah milian pasarih leng bak hi a umnak ngei loin mi ramdang ah le refugee in a kalmi kha an si cang hna tu hi. Le atu ning a daih lo ahcun mi hi an kar thluahmah lai ti kha si. Le mi hi kum hnih kum thum leng si cang tikah mikhen hna pawl khi ram hna van dai sawh sehlaw a kir hna an kir kho ti hnga maw timi tiang ken biahalnak hi a tampi. Hi chung ah cun Ukraine nih an sunghmi pawl kha ka vun chim unak te. Mithi ka ti tikah mithi le ai khawng dermi kha cu Russia lei he Ukraine lei he ka chim unak le million pakhat deng an si cang. Mah si tikah daihnak kha ser kha an i zuam ciomi kha a si. Daihnak kha um seh ti kha duh ciomi si. Hi bantuk a lengleimi nih cun teh mah cu mah si tikah Biden chan in a cangmi si, US President Biden chan a cangmi si tikah tuzan ka chimmi hi US lei zohnak dirhmun deuh khan ka van chim duhnak si caah khan US lei president deuh kha ka van zoh hna lai i President Biden chan i a cangmi si Biden chan ahkhan cun Russia he khan tuan a ka chim bantuk khan mi ko lawng hi video tampi ka rak chim ciammim cang caah khan tam ka chim ti lai lo. Biden chan a cang mi si le President Trump nih US thimnak ah November thla ah teinak a van hmuh bak khan mihi ram hi ka daihter mihi buainak hi ka daihter ha mithi an tam tuk cang ti kha daihnak ser kha ai tim. le daihnak ser a ti tikah amah nih khan cun uh, nikhat chungah ka daih tal lai ti um phai kha rak chim ko ve ma kha kha cun a te khan a chang nikhat a chang kho lai lo ti kha cun thei cheu dimi ka se ko na te chim lu nak kha cun mi hi daihnak he ka tuah khawh lai ti kha a rak chim mi kha a biapi cu si Le karlak ah daihnak ai zuam ko bu ai zuam. Zelensky Ukraine president hi zong khan voi hnih voi thum leng an i tong. Le kan theih cio bantukin inn rangpi zong ah khan tlawmpal i hmuh thiam lonak zong kha rak cang bal. Mah ka kong zong kha ka rak chim bal cangmi um. Video khan ṭha tein va zoh te u law nan zoh ṭhan duh ahcun teh mah ka kong zong kha rak chim cangmi um. Mah kha si tikah khi thil khi mi hi daihnak sernak ding caah hin President Trump nih hin Ukraine sin in tuzan ah chim cem ka duhmi cu Ukraine sin in pakhat khat ka ngah ve hau ti kha ai tinhmi si a ruang cu Ukraine kha US cozah nih dillion in a sahnih deng a bawmh cang. te billions a hnih leng a bawmh cang tikah mah vialte he tihin bawmh peng sawsawh kha cu a ngah lo. Kan bawmh ciami zong kha kan hal khe kan lak ṭhan khawhnak ding. Mah cun hmailei kan bawmh tik zongah khan kan miakmi pakhatkhat kan ngah ṭhan ding cu a um ve hrimhrim. Mah ruang cu US mipi nih a thawhmi phaisa a si caah khe khe ti pek sawsawh cu a ngah lo ti deuh khan ramdang zong Europe pawl zong nih phaisa kha an pek tikah akhat i a lakka pek sawsawh khan si lo khan pakhat khat ngah ṭhannak ding khan an pek cionmi si ko ti khan takha a lungput si tikah makhai ah khan rare earth minerals an ti le te zei kan ti la ke har ngaimi lungvar kan ti lai maw makha pumpai le makhat pawl cu zeidah se tu se theory sernak a ṭhami pawl an se mah cun ke motor te pawl sernak ai ti le rak apik in ralkap hriamnam caah sernak caah a herhmi vawlei chuak kha maka kha khi Ukraine ra hin tampi a um maka kha cawh khawhnak nawl ka nan kan pek hau ti kha a halmi a hal chihmi hna si mah si tikah maka a halmi hna kha A luancia khat i innraang pi an rak buai lio ah khan minthut ding kha an rak i tim cang nain an rak buai ruangah khan i hmuh thiam lo ruangah khan an rak thu thai lo i atu cu April thla ni sawm thum ah khan US te US caan hi April thla ni sawm thum ah khan luancia ni thum ni ah khan minthutnak kha an tuah khawh i mah kha minthutnak an tuah khawh tikah khan Mihi President Trump nih a duhmi cu a si. Mah a si tikah a duhmi kha a ngah. A duh mihi ke detail cu a chungah te zeitindah a lak ning zeilah ahodah a cohlah, ahodah ke tipumpai kha ca tampi um le tuzan ah mah kha ka chim duhmi si lo na kha a tlangpi in cun mihi rare earth minerals timi mihi he ngah kha a duhmi a si. Makhat tikah atu kha cu min kha ṭha tein an thut khawh cang. Le mihi hi zeiruang zeitluk dah a biapi ti si ahcun mihi minthutnak hi atu zongah khan Washington Post zong nih tuchun ah tuzing ah khan ah le a dang tete zong nih thawngpang an zamhmi cu mihi min an thutnak hin Russia kha ke an thin a phang. An lau ahcun an duhning tluk khan ke negotiation biaruahnak an kal tikah khan upper hands timi ke hmunhma ṭha khan an ra kho ti ai lo. A ruang cu US le Ukraine kha sipuazi in rianṭuanṭi ding timi rare earth minerals minerals pawl laknak dingah khan sipuazi tuahṭi ding khan Okay, minthutnak ngai kan ti ko la cu te. Mah si tikah mi hi zawn ah hin cun Russia kha okay an an sung hlei te ko seh a ruang cu Ukraine le US pehtlaihnak kha a fek chinchin cang lai. US le Ukraine kha sipuai an tuan ti cang tikah US nih Siibawi a tuah tikah Ukraine ram ah makha mineral pawl kha a kawl a cawh tikah minung thazaang tampi a chiah hau lai. Macun US mipi, US siibawi, US interest nak ram a si cang ca tikah khan Russia zong nih a duh ning khan Ukraine kha a thu ngam ti kho ti a lo. A ruang cu US interest a hrawh US nih a lung ummi US nih a duhmi thil US nih a kal hnawhmi kha Russia nih hna a hnawh ahkhan cun Russia caah khan ṭihnungmi si ve cang caah Russia nih a duhning khan Ukraine kha a ti kho ti a lo. Trump nih cun mi hi cu phaisa ngah ṭhannak le ti do kha a chim ko nain mi hi US i Treasury Secretary timi phasa lei tlaitu mihim min a thutu pa nih khan cun Russia caah thawngpang chia ngai seh mihim min kan thuhmi hi Ukraine he kan i pehtlaihnak a ṭhattertu zong a si ti khan a chimmi kha si mah si tikah mi hi phaisa ngahnak sawsawh lawng khan si lo khan Russia le Ukraine buainak ah a biapi taktakmi step a si. Atu na ka chim bantuk khan US nih mihi hi kumkhat ah cawh i chuahtak phung si lo. A hmunhma an kawl rih la fiang tein a hmunhma an theih khan hi uh, thilri vialte logistic lei le uh, phunphai kha a kum kum in a rau dingmi si kum hleiriat a kawlnak le cawhnak mai kum hleiriat leng a rau la ti hrang hrang khan an chimmi si decades leng a raumi si ma si tikah Caan saupi USA ṭhate pehtlaihnak a ngei dingmi a si cang caah hihi dirhmun hi Russia nih an duh lomi kha si, sihmanhsehlaw tucu US le Ukraine kha hnatlaknak rianṭuanṭi ding kha an min an thutṭi cang. Mah tikah hihi a biapi ngaingaimi US le Russia buainak kongah A biapi taktakmi minthutnak a si. Le mihi a zawt khan zeibantuk dah Russia nih mihi minthutnak ruangah hin US le Ukraine kha pehtlaihnak a ṭhat cang tikah Russia nih mihi hnu zongah hin April thla ni sawmthum min an thut hnu zongah hin drone khan Kei bawm zong kha a thlak ṭhiamṭhiam ko. Maka kha nate na tuah ahhin cun US President Trump lila zong nih khan Putin kha na ngol hau, kei bawm thlak kha ngol cang ti tiang khan a hei ti le tei. Na hei chim hnunak cu mihi Russia le Ukraine kah i kahnak daihnak an phak khawhnak dingah Ukraine kha nih hin zeitihmanh in Russia cu okay, a tei ve lo ti kha a fiang. Russia zong nih Ukraine dihlak lak timi kha okay, a, okay, a, a tuah kho lai lo timi kha okay, a fiangmi si. Atu zong cu a la kho lo cu. Mah kha si tikah Zeitindah hiti ai teik lo veve dingmi ral hi zeitindah kan daihter lai tiah US hi uh, hmai suang khan a kalmi a ruang cu Russia cu zei bantuk ram hmanh nih khan uh, chawnh kha an chawn kho lai lo. A ṭhawng taktakmi US bantuk in phai kha a haumi si. Mahcaah US nih uh, pa chan sinak phun khan atu bantuk in Russia le Ukraine karlak daihnak kha lam kha a kawlmi si. Mah si tikah US President, uh, President Trump zong nih khan uh, A hramthawk lei ahkhan cun Ukraine kaa hi a nam. Mah cun atu bantukin mineral deal zong kha a tuahpi khawh hna. Atu kha cu Russia van nam caan a phan bantuk dirhmun ah khan um cang. Mah si tikah atu cu Ukraine le US kha mineral deals an tuah cang caah Hmailei ah mihi daihnak kong ah hin zeidah a cang kho timi kha tuzaan ah ah ka ruah nak te kan purhhnah khawhmi te kha van van i ruah si ti ka duhmi si i tuan deuh zong ka chim cang kha mihi buainak cu Ukraine le Russia buainak a si tluk tein President Trump le Putin karlak buainak a si cang. Le mah kha video kha va zoh te u le ti. Le mah hi zawn ah ka rak chim ciami um mah kong ah khan. Le mah hi zawn ah hin US hi khattelei ah cun an hmurka cun a luancia zarh hrawng khan cun Daihnak lam kan phak zokzok hau. Kan phak zokzok lo ahcun US nih mihi atu daihnak sernak kan tuah cuahmahmi hi kan chuahtak zong a hau te lai tiah khan US i ramleng lei pehtlaihnak a tlaitu Secretary of State Marco Rubio zong nih khan voihnih thum leng a chim cang. Mah cu lawng cu si loin vice president zong nih khan a chim mah cu an chimmi kha Trump zong nih khan a lung tlinpi hna le makhat bantuk zong kha a luancia zarh hnih thum ah khan an rak chim bal cang le kan hnu lila zong ah khan a luan kan hnu zarh lila zong ah khan Secretary of State Marco Rubio nih mi hi hi daihnak he kan nai deuh natein kan phan naisai rih lo ti kha a chim ma caah cun a rannak in hi hnu tuzarh chung hrawnghrang ah hin cun daihnak an tuh taktak le duh taktak lo timi hi a langh deuh hau timi kha an chim tikah atu tu cu Ukraine lei tu nih cun mineral timi deals kha min an thut cang tikah daihnak an duh taktaknak he a lang cang tinak a si atu cu Russia lei tu kha a si le Mah siate kha US hi maka kha khattelei ahcun an chuahtak taktak lai lo khi tactic asi. Ti khattelei Russia lei zong siseh Ukraine lei zong kha daihnak cabuai ahkhan khi an thinlung khi van i ṭhum deuh hna sehlaw khi kan tei teinak rumro ruat lo khan uh, US nih a kan hruai lio ahhin daihnak ser si timi kha duh hna khi ṭih deuh khan cabuai cung rat khawna ding khan lung an i ṭhum khawh deuh na khan a chim an chimmi a si ti zong kha a chimmi chan um ve ko sihmanhsehlaw uh, voi hnih voi thum leng an chim cang tikah US nih mihi Russia le Ukraine daihnak he a kal zalzal lo cu khi a daih an duh veve lo A luang na ṭhumh ve lo ahkhan cun kan chuahtak lai. China lei Iran, Iran lei te pawl buainak tampi US nih amahnak a biapi deuhmi buainak tampi kan tawlrel dingmi um ti tiang khan an chim cang. La US nih mihi daihnak hi cu tuan deuh ka chim bantuk khan Trump, President Trump hrimhrim nih hin mihi hi cu an lam a kawl lai i daihnak hi cu a tuahpi hrimhrim ko hna lai. A ruang cu President Trump kong hi voi tam dong ka chim cang i minthat a duhmi si mah cu a tuah cangmi sungh a chuah tak ahcun a sungmi phunphai ah khan a dirhmun a chuah lai caah khan zeitihmanh khan mihi daihnak hi cu an chuah tak lai kha ka zum lo. A ruang cu a biapi tukmi si atu le bang cu Ukraine nih an duhnak kha an langhter dih cang tikah atu tu cu Russia lei tu kha an nam deuh cang hna lai ti tu kha cu a fiang. Le mihi zawn ah tah US ke atu ka chim cang bantukan nih hin mihi daihnak lam ah hin cun an chuahtak lai lo ti kha cu ke keimah nih ka zumh ning si. Daihnak cu an ser lai i daihnak cu a chuak hrimhrim te ko lai. Sihmanhsehlaw hei chuahtak hna sehlaw timi te tu kha tlawmpal te minute pahnih thum hrawng te van uk rawh sila US nih kha a buai tuk. Daihnak Kan ser kho lo. Mah caah cun nan duhning pawl um u. Europe nih mawṭaw vuah an lak lai. Kan chuak cang lai. Nanmah i tawlrel u. Kannih cu kan chuak cang lai i eh, China lei te pawl khi kan raldang pawl kha ah khin ka eh, caan kan pe deuh lo van ti sual hna sehlaw aho dah aho nih dah mihna pahnih buainak hi dainak a ser kho lai timi kha biahalnak ngan taktak si. I hiti ruah tikah cun US dah ti lo cu a ser kho ding an um lo. Tahchunhnak ah Europe khi a pahnihnak cu an hei si hnga. Le Europe nih mihi ahhin ah vuntaw rel hna sehlaw Ukraine lei ah khan US nak khin an ṭang deuh lai. Ukraine lei kha an ṭanh tuk lai tikah Russia he khan daihnak an ser kho lai ka hmuh khawh a si lo. Mah cun Russia zong nih hin Europe hi zei huaha a rel hna lo. Mah cu pinah pakhat si vemi tu cu Russia nih a theihmi tu cu US tluk in Russia lei tlawmpalte khi a zoh dingmi hi an um lo. Europe nih hin an tuah lai lo ti kha an i theih ve. An theih ve Russia nih teh. Mah caah cun a har taktak dingmi, a si kho lo dingmi dirhmun kam le an i do peng, an i do peng lai le pakhatkhat nih khi A sungkhang phunphai dirhmun tiang lawng khi phak khawh a si. Europe zong nih Ukraine kha phaisa a dongh tiang an bawm kho lai lo. Mahka phunphai si tikah tu bantuk teinak hi US Ukraine zong nih hin a bik in Ukraine nih cun US nih a hruai lio ahhin an duh zong duh lo zong ah daihnak ser khawh kha cu an duhmi si. Mah caah cun US nih a chuahtak taktak hna ahcun mihi daihnak hi cu a dang nih hin cun an ser khawh lai timi kha cu uh, kei, kei a har ngai zumh ding ke hna te khan thil cu pa khat long a chuak khomi se sehmanhsehlaw hiti uh, hei tuak tikah Russia pi khi a ho nih dah cabuai cungah a ṭhutter khawh lai timi kha uh, a har ngaingai mi biaruahnak ah khi uh, ruahnak kha se ma ca tikah mah caah uh, US nih hin A chuahtak hna hlan ahhin a daihnak hi cu an ser ko lai i US zong nih atu ka chim bantuk khan khati an ṭhipheihmi khi cu cabuai cungah van ṭhu zozok hna seh ti an duhmi deuh khi a si ko caah khan ah mihi daihnak hi cu an ser ko lai ruang cu President Trump hrimhrim nih mihi daihnak van ser an re Iran he ah Iran nuclear ngeih lonak ding atu deal an tuah cuahmah mi van khi ah van tlamtlin ma cun Atu i Middle East lei i daihnak hi Hamas le Israel kong lei zong kha ka van tawlrel. Mah kha phunphai van tawlrel ti i vawlei cungah daihnak ser kha a duhmi si. A ruang kha cu dawtnak a ngeih ruang si le si lo phunphai kha cu mah kha cu va um ko seh na te khan president a ṭuan lio ah rampi vawleipi dai seh ti kha a duhmi si tikah atu daihnak atu Russia le Ukraine zong hi A dongh tiang a kalpi ko lai le tahchunhnak ah, an pahnih in an lung an i ṭhumh lo ahkhan cun okay pakhatkhat kha fak deuh tu khan a ti lai i a lam pakhatkhat paoh khan cun daihnak kha a ser ko lai. Atu cu Ukraine cu nih Ukraine a tuanbia zoh tikah hin cun Ukraine nih khan cun daihnak an duh a luancia US nih ni sawm thum chung daihnak ser ding timi an rak chimmi hna zong Ukraine nih cu okay an ti Russia nih an rak duh lo hei ti pum phai se tikah Russia lei lawng te a duh lomi an si mah caah cun atu hi cu President Trump nih A donghnak ahcun President Putin zong kha na ngol cang hau, bom na thlahmi pawl ti vun phai zong kha a van chim cang i mah tikah cu atu i a biapi taktakmi mineral deal zong kha an tuah cang tikah Ukraine lei deuh khan tangcang khan Russia tu hi a nam deuh cang lai i Russia zong nih a theihmi cu US nih a duh ahcun Russia sibawi khi a hrawh khawh dih. A ruang cu US nih Russia i an bank vialte khi central bank nai ti pai. Russia nih ramdang i an phaisa ngeihmi vialte zong khi a dirter khawh dih ti. Nacun Russia i thilri a la a rami vialte zong khi Russia he thilri cawk le khi trade a tuahmi pawl khi USA trade nan tuah kho lo hei ti phunphai zong kan ti. Le Makhakhe a phih khonak lam a tam tuk. Mah tikah Russia zong nih makhakhe a theih vemi a si. Mah caah cun Russia zong nih hin a donghnak ah cun cabuai cungah an ṭhu te ko lai timi kha tampi nih cun zumh si. A biapimi cu President Trump nih hin zeitluk in dah Russia hi a nam hna lai timi tu hi theih khawh a si rih lo nain a ca khe a cathlah te pa van zoh te kha tu hi Russia lei ah ai ṭhial deuh phun khan van hmuh khawh a si cang caah hi daihnak hi cu a ser khawh ko lai timi te kha tuzan ah tutan ah hin ka hmuhnak si le mi hi deal an tuahmi tu ah khin atu ah khin Russia le US Russia le Ukraine daihnak ah US nih hin khi propose te an kalpimi daihnak lam thluan an kalpimi ah hin a ftawinak tein atu i Russia ah mihi ahcun US lei nih an kalpi mi ahhin cun Russia lei nih khin a miakmi khi a tam deuh. Le mah si tikah mah cu chungah a biapi taktakmi cu Crimea timi kumthar kumhleli President Obama chan lio i Russia nih an rak lakmi khua kha mah kha khua kha US nih cun Russia Ukmi tangah khan kan cohlan lai ti khan ai tel. Mah kha President Zelensky nih cun a cohlang kho lo. Sihmanhsehlaw mah kha zawn a biapimi tu cu US nih a cohlan zongah Ukraine nih a cohlan hau lo timi tu kha a chim duhmi kha a si. US nih a cohlan zongah Ukraine nih an cohlan lo khawhnak nawl an ngei ti tu kha mah kha a chim duhmi kha a si. Nain Zelensky nih hin US hrimhrim zong nih hin uh, Crimea hi Russia kuttang a um timi ke cohlang hlah seh ti kha a duh ve mi si. Hati pun phai ma cu a biapi mi cu US nih hin security guarantee kha a pe lai lo sihmanhsehlaw Europe lei nih a pek lai timi kha ai tel makha zawn kha Russia lei nih an duh ve lo uh, Europe zong nih uh, security guarantee pek hau lo ti pun phai deuh khan an kalpi ning se le US nih cun uh, Ukraine tu hi kan bawmh hna lai i kanmah nih cun guarantee kan pe security guarantee timi tu cu an hum himnak ah aamah khan kha kan pe hna lai lo sihmanhsehlaw kan bawmh ṭhiamṭhiam hna lai timi tu kha mahka pumphai ka aiter masalah atu i ka van chimmi kha a biapi cem cu an si. Crimea kha Russia uknak tang cohlan ding timi kha Zelensky le nih Ukraine nih an duh lo. Mahcun Atu i security guarantee group pawl nih ke an ralkap pawl security guarantee Ukraine kha pek ding timi kha Russia lei nih a duh ve lo ti hmanh a si tikah atu khi natin a dang pawl US nih sanction te pawl ke phihnak an tuahmi te pawl kha ke on piak ṭhan ding hei ti hmumphai te pawl kha cu a tampi ve hme teh na ti a biapi deuhmi pahnih te kha van char ka duhmi a si. Asi atu tiang cu daihnak cu an ser kho taktak lo. Sihmanhsehlaw daihnak ser ding kha cu an kalpi cuahmah mi si. Mah si te atu ah khan cun a biapi cemmi cu Ukraine i a hram thok tein kan nih cu daihnak kan duh, daihnak kan duh an timi kha atu kha a van lang cuahmah. Russia tu kha atu cu Russia tu nih hin an duhnak kha an cohlang kho lo. Mah si tikah Russia hi Trump caah cun atu ka chim bantuk khan a donghnak ahcun Trump le Russia karlak an si cang. Ukraine le Russia karlak buainak a si ti lo. Mah khikha uh, a politic kal dan si cang tikah le tuan deuh zong ka rak chim cangmi Putin zong kha hi Zeitluk hmanh sanction tuah hna seh Russia khi Putin cu a mipi zeihmanh a ret lomi minung a si tikah kanmah ah kan Burma ram i kong in kan chim si ahcun zeilo bantuk khi si mit onghlaing bantuk si mipi zeitluk khi mipi zeihmanh a rel lo mipi zeitluk an tuar zongah amah kha a ei khawh rih a din khawh rih power ngeih poah khan cun maka kha zeihmanh ke thlah ai thim rih lomi phunphai kha Putin si ve tek ah US nih zeitluk hmanh in sanction phinak an si puai i an bank hei ti ke an thil zuarnak vialte zong khe phi piak hna man se la atu India hai ti China te pawl nih an si kha an chok ṭhem ṭhem lai makha si te ka Turkey lei te pawl zong nih ti an chok ṭhem ṭhem lai te ka phaisa cha lut le makha vialte ka Russia president sinah khan a phang lengmang ko lai. Mah tikah mi president Putin nih hin fawi tein zeitluk an phih zongah khan amah ei awk ngei lo dirhmun a um lo ahkhan cun a uknak kha le ke a lung i ṭhumh timi kha ai harh ngai le a ruang cu a mipi an temtuarmi kha pakhat hmanh zeihmanh a rel lomi hruaitu a si caah khan te mah kha caah khattelei ah mah kha dirhmun van zoh khan Zeitluk US nih hin zeitlung dah tuah khawh le cabuai cung a ra hnga taktak hnga maw timi tlawmpal te ke a thinphangmi kha cu a um ve ṭhiamṭhiam si. Sihmanhsehlaw zeitluk hmanh in ke hruaitu chia atu i ka van chimmi a mipi zeihmanh ret lomi an si zongah zeitihmanh in sipuai i a kal khawh lo ahkhan cun ralkap a ngei ti hna lai lo. Hei ti pumh phaisi tik ah khan a donghnak ah khan cun okay, cabuai cung ah khan a phan ṭhiamṭhiam ding kha a si ko caah hi buainak hi cu President Putin zong nih hin zeitluk milungkhong a si zong ah khan President amah hi a sung ti la rua cu Trump nih khan cun tonnak ka zong khan ka rak chim bantuk khan Trump zong hi milungkhong si sungh timi a duh lo tik ah Putin sin chung sungh hrimhrim kha a duh lai lo. Putin sin i a sungh ah khan cun Taluk lei hruaitu an um rih hei ti um pai ti. Biakhin hna pawl sin hrimhrim ah khin a kam in hmaichia lai timi ruahnak hrimhrim khin mi hi kong ah hin cun sungh a duh lai lo caah a rengh khawh chung rengh khan a rengh lai i sipuai vialte a phih khawh hna. Mah caah cun President Trump nih hin a tuan le tlai si ko. Hi daihnak hi cu a kalpi lai i a ser te ko lai. A fiangmi tu cu Ukraine lei zong nih an sunghmi tampi te lai. Mah cun Russia lei zong nih khan an sunghmi a tampi ṭhiamṭhiam lai. Maka sihmanhsehlaw a donghnak ah cun daihnak min cu an thut te ko lai tiah khan keimah nih cun ka hmuh. US zong nih an kaltak lai ka zum lo. A ruang cu ka chim lengmangmi khan bantuk khan President Trump hi Minthat a duhmi si, Nobel Peace Prize a duhmi si. Mah caah cun tukum cu Russia le Ukraine daihnak a ser khawh taktak ahcun Nobel Peace Prize zong an pek taktak ko lai caah mah ka lawng kha a lung a um. Ni zakhat chung ahkhan daihnak man kha rak ser usih ti ka duh. Ni zakhat kha ni hnih ahkhan a ṭuan a tlin cang caah ti mah kha chung a tlin khawh lomi hmanh kha hiti a thiammi nih an chim ning ahcun. A ing a puang pah cang ti kha seh. Ruang cu ni zakhat chung i a daihter khawh lomi kha mu. Mah si tikah mi hi cu a daihter ṭhiamṭhiam ko lai. Atu tu kha cu Ukraine lei hrimhrim kha, tun deuh kha cu Ukraine lei kha a van nam thluahmah hna i atu cu Ukraine lei kha an duhnak kha an van i hmu kho cang. Min zong an thut dih cang tikah mihir buainak Ukraine le Russia buainak hi cu President Trump nih hin a ser khawh ko lai. Daihnak cu a chuak taktak te ko lai ti kha tuzan i tlawmpal te ka hmuhnak te kha van i ruah kan duhmi hna seh i tutan ka ruah ka chimmi zongah na lungtlin lomi na um kho men, mutphun dang deuh in nan hmuhnak um kho men, cuti deuh cu a si timi ruahnak hna na ngeih ahcun comment te zongah khan van thla ve te le te Na hmuhnak te zong kha van langhter ve te ti ka duh. Le atu bantukin na ka telpi ca ka lawm hi video hi ton na ka chim bantukin share khua rak i zuam te u. Le live in na zohmi nan si zongah hi hnu a van zoh te dingmi nan si zongah hi ka page zong hi like cun follow zong rak tuah cun subscribe zong rak tuah. Chim law ka chim tawnmi cu Ka page i video ka thlahmi pawl a zohtu hi zakhat ah sawmkua hi cu a ka follow lomi, like zong a ka tuah lomi, subscribe zong a ka tuah lomi nan si. Mah caah cun a zei si zong ah like te, follow te van tuah law na video ka thlah caan ah khan na sinah hiti keimah page ah van zoh hau lo humpai khan a van cuang lai i maka kha kawl ka hau lai lo keimah tu kha na sinah khan automatic in ka rak phanh lai caah khan like le follow le subscribe te zong khan rak ka bawm u e tu cu lawng cu si loin mele zong ah kha mah kong hi cu van chim tuah ca ti phunphai topic phunphai nan ngeihmi hna ma cun ruahnak pek peng khawh ka si ma cun interview te pawl zong Ah, mi cu van tuah-tuah caah ti vun phah i idea nan ngeihmi hna mak cun van ka chim ulaw nan ngeih duhmi le nan theih duhmi kong kha chim khawh peng ko